Yslamda namazyň hökümi parzdyr. Kurany Kerimde Allah Taala şeýle diýýär, Eý Muhammet, iman getiren bendelerime aýt, aluw, satuw we dostluk ýakynlyk bolmaýan gün gelmezden öň namazy doly okasynlar. Pygamberimizden sallallahu aleýhi we sellem haçanda yslamyň parzlary soralanda şeýle diýýär, Bir gije gündizi okalmaly bäş wagt namaz. Sorag berýän kişi, Boýnumda bulardan başgasy barmy diýende ol, Ýok, diňe goşmaça okajak diýäýmeseň diýip, jogap berýär. Başga hadysda şeýle diýýär, Her biriňiziň gapysynda derýa bolsa, günde onda bäş gezek suwa düşünse, ol kişi-de kir-hapa galar öýdýärsiňizmi? Aýtdylar, Onda kir-hapa galmaz. Ol, Bu bäş wagt namazyň mysalydyr. Allah olar sebäpli günäleri geçýändir diýýär. Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, Maraç gijesi baradaky hadysda şeýle diýýär, Ol, ýagny namaz, san taýdan bäşdir, sogap taýdan ellidir. Indi, Namaz okamaýanyň hökmi näme? Şu aýat hadyslary okaň. Perişdeler günäkärlere, Sizi bu dowzaha getiren zat näme diýerler, olar, Biz namazy berjaý etmezdik diýip jogap bererler. Pygamberimiziň sallallahu aleýhi wesellem başga hadysynda şeýle diýýär, Biziň we olaryň, kapyrlaryň, arasyndaky äht, ýagny parh, Tapawut namazdyr. Kim ony taşlasa, şeksiz kapyr bolar. Kim bil eşreýin namazy taşlasa, Allahyň ähdi, ýagny goragy, ondan aýrylandyr. Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem ýene bir hadysynda aýtýar, Guldan kyýamat gününde amalyndan ilkinji hasap soraljak zat namazydyr. Eger düzüw bolsa, utuş we nejat tapar, eger bozuk bolsa, düzüw däl bolsa, utular we heläk bolar. Omar ibnul Hattab, Allah ondan razy bolsun, şeýle diýýär, Üns beriň, namazy ýitiren kişiniň Yslamda hiç hili nesibesi ýok. Gadyrdan musulman doganlar, namaz okaýan we namaz okamaýan doganlarymyz! Bu aýat hadyslary aýtmakdan maksat, namaz okamaýanlary kapyrlykda günäkärlemek däl. Belkem olara dostluk habaryny aýtmak, jezadan alyp galmak, nesihat etmekdir. Serediň käbir namaz okaýan adamlara. Käbiri hassa, käbiri maýyp, käbiriniň aýagy ýok, käbiriniň eli ýok, käbiri kör, käbiri ker, lal. Ýöne şonda-da namazy taşlanok. Pikir edip gör, sende şondan beter bahana barmy? Seniň diliňe almana bahanaň tapylarmy, şolar ýaly adamlar namaz okaýan bolsalar? Näme zat seni namazdan alyp galýar? Işmi? Okuwmy? Söwdamy? Ýöne şuňa üns ber, bu zatlaryň hemmesinde üstünligiň sebäbi bolup durýan zat, Namaz dälmi eýsem? Sen gaýtym, namazy taşlap, öz işleriňi kynlaşdyrýaň. Ýa men entäk ýaş diýýäňmi? Entäk bir okuw otaýyn, öýlenip, toý edeýin. Bir arkaýynçylyk bolar-a, şonda nesip bolsa okaryn diýýäňmi? Şuny bilgin, bu dünýäde seniň diýýän arkaýynçylygyň ýokdur. Bu durmuş. hiç wagt kynçylyksyz däl. Adam ogly nirde we haçan öljegini bilmez. Şonuň üçin, Men entäk ýaş diýip, şeýtanyň duzagyna düşäýmeliň. Serediň, Allah Tagala näme diýýär. Sabyr etmek we namazy berjaý etmek bilen Allahdan kömek soraň. Takyk, sabyr we namaz Allahdan gorkýanlardan beýlekiler üçin uly agyr işdir.